Delta, Waasser ass Liewen! Loosst Iech an dësem Buch vun enger flotter Geschicht begeeschteren, an där dem Ayoka säi kranke Brudder Kadi duerch de groussen Asaz vum Tony sengen Eltere gehollef kritt. Hie lieft an Afrika an ass duerch dreckegt Waasser, dat hien aus dem Floss gedronk huet, schwéier krank ginn. Hien huet souguer missen operéiert ginn. Waasser ass Liewen. All Dag frëscht a propper Waasser ze hunn, ass e grousse Luxus an net fir jiddereen eng Selbstverständlechkeet. Nom groussen Erfolleg vun de Bicher Alpha Cycle Eent an Alpha Cycle Zwee, Bravo Tony Moroni an Tatütati e lo kënnt de Charly, geet et weider mam Buch Delta. Am Buch Alpha Cycle I fänkt d'Geschicht un mat engem Klon, deen eng grouss Këscht fëscht, vollgepaakt mat Spillsaachen a Bicher, déi den Toni mat Begeeschterung ënnert d'Lupp hëlt. Am zweete Buch léiert den Toni dann eng ganz Rei Alphabeter aus der ganzer Welt, dat internationaalt Funkalphabet, Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India an esou weider kennen. D'ABC vun de gudde Manéieren, d'ABC vun der gesonder Ernierung, vun der Musek, d'Fändelen, awer och d'Blanneschrëft, Braille, souguer mat engem extra Blat dobäi fir unzepaken, an och d'Gebäerdesprooch. Am drëtte Buch léiert den Toni Verantwortung iwwerhuelen, Den Toni fiddert e schéine Papagei mat séissem Popcorn. Deem gëtt et schlecht an e fält ëm. An elo? Wat maachen? Toni, elo ass et un dir! D'Déiere fidderen, jo, awer nëmme mat adaptéiertem Spezialfudder. Beim véierte Buch handelt et sech ëm e spannende Krimi, wou d'Kaz Charly an d'Schoulkanner d'Helde sinn. D'Police ermëttelt op internationalem Niveau, awer duerch eng fantastesch Iddi vun engem Schüler gëtt et einfach fir den Abriecher ze fänken. Den Inhalt vu menge Bicher besteet net ausschliisslech aus Geschichten. Ech wëll schonn, dass niewent der Story e puer edukativ Elementer dozou kommen. Dir Kanner sollt op eng spilleresch Aart a Weis lues a lues un d'Erwuesseginn erugefouert ginn. D'Personnagen a menge Bicher gi mat weidergeholl. An elo geet et lass! Hei am Buch sinn och puer Erklärung iwwert de BNA, zum Beispill wéi grouss d'Land ass. Dat sinn 112.622 Quadratkilometer. D'Land ass domat op der Plaz 100 vun 197 Länner. D'Awunnerzuel 8,7 Milliounen, d'Haaptstad Porto Novo, Sprooche, Franséisch, Ewe, Bariba, Yoruba, de längste Floss, Niger, den héchste Bierg, Mont Tannekaz, 641 Meter, an d'Suen ass CFA Francs. D'Bedeitung vum Fändel vum Land, Gréng steet fir d'Hoffnung, Rout steet fir de Courage vun de Virfueren a Giel steet fir de Räichtum an d'Buedemschätz vum Land. D'Planzen an d'Déieren, Am Norde gëtt et grouss gemëscht Bëscher a Savannen mat enger Hellewull vun Déierenzorten, dorënner Leoparden, Hyänen, Antilopen, Elefanten an Afen. Klima, Et ginn zwou Reenzäiten, an der Drécheperiod vun Dezember bis Februar bléist den dréchenen a gliddegen Harmattan. An elo, léif Kanner, lo gëtt d'Geschicht verzielt. Hallo, mäin Numm ass Ayoka. Ech wunnen an engem klengen Duerf am Benin an Afrika. Do wunnen ech mat menger Famill an enger typesch afrikanescher Häip. Du wonners dech awer bestëmmt, firwat ech deng Sprooch schwätzen, oder? Naja, Dat ass esou, ech war schonn eemol eng länger Zäit zu Lëtzebuerg. Ech sinn als Baby krank op d'Welt komm, mäin Häerz huet net richteg geschafft. An der Noperschaft vun onsem Duerf ass eng Klinik, an där lëtzebuergesch Doktere schaffen. Déi hu mech ënnersicht. A wéi ech siwe Joer al war, hu si mech mam Fliger mat op Lëtzebuerg geholl. An enger ganz schéiner Klinik sinn ech dunn operéiert ginn an ech hunn duerno nach missen dräi Méint zu Lëtzebuerg bleiwen. An där Zäit hunn ech bei deem Dokter, dee mech operéiert huet, a bei senger Fra gewunnt. Ech war ganz gär bei hinnen, well déi zwee hu mir d'Lëtzebuerger Sprooch bäibruecht. Den Dokter, den Dokter Christian, huet mir zeguer gewisen, wéi ee mat engem Computer schafft, an esou konnt ech mat den Dokteren an Afrika schwätzen, déi hunn dunn och geschriwwen, dass et menger Famill gutt geet. Wéi ech zréck an Afrika war, war ech glécklech, erëm bei mengen Elteren A bei mengem klenge Brudder Kadi ze sinn. Mee ech hunn de Christian an d'Chloé ganz vill vermësst an dofir hu mir ons vill, vill Bréiwer geschriwwen. Meng Elteren hu gemengt, ech soll déi zwee dach bei ons invitéieren. Wéi d'Chloé d'Invitatioun krut, war hatt ganz frou an huet mir direkt geäntwert, dass si esou bal wéi méiglech an Afrika géife kommen. Scho geschwënn souzen d'Chloé an de Christian am Fliger. Vum Fluchhafen aus huet e Bus déi zwee an ons Duerf bruecht. Um Wee fir an ons Duerf haten d'Chloé an de Christian ganz vill Zäit, fir déi wonnerschéi Landschaft vun Afrika ze bewonneren. Ech war esou frou, wéi ech d'Chloé an de Christian no esou laanger Zäit endlech erëmgesinn hunn. Mee wéi ech déi zwee gesinn hunn, hunn ech op eemol missen haart kräischen. Wat ass lass? huet d'Chloé erschreckt gefrot. Ech hunn deenen zwee erkläert, firwat ech esou traureg war. Mäi klenge Brudder Kady war ganz, ganz vill krank. Nodeems hien am Ufank eng kleng Knupp ënner der Haut entdeckt hat, ass doraus an nëmmen e puer Wochen eng riseg Wonn ginn, déi dem Kady ganz vill wéi gedoen huet. Et hunn him scho ganz Deeler vu senger Haut gefeelt. D'Dokteren hunn ons erkläert, dass mäi Brudder duerch d'Waasser am Floss krank ginn ass. Mee dir wësst dach, wéi gär mir all beim Waasser sinn. D'Mamma an déi aner Fraen am Duerf wäschen do ëmmer ons Kleeder a mir Kanner spille Fänkes oder wetten, wien dee schéinste Steen aus dem Waasser fëscht. Awer elo soll dat Waasser ons och nach krank maachen! Meng Eltere ware mam Kadi bei deem ale Mann, deen eleng e bësschen aus dem Duerf eraus wunnt. Et gëtt gesot, hien hätt e Mëttel géint jiddwer Krankheet a wéisst, wéi hien d'Gëtter kéint gnädeg stëmmen. All eeler Leit aus dem Duerf behaapten nämlech, datt d'Gëtter ons Krankheet als Strof geschéckt hunn. Mee de Weise ka jo jidderengem hëllefen, hu mir geduecht. Awer leider hunn d'Gebiet an d'Kraider net gehollef. De Kadi huet vun Dag zu Dag méi schlecht ausgesinn. D'Chloé an de Christian hu sech bekuckt a gesot, Vläicht kënne mir iech hëllefen. Haut de Moie sinn d'Chloé an de Christian fortgefuer. Ech hu geduecht, datt si an d'Spidol wären, well do jo och déi aner lëtzebuergesch Doktere schaffen. Wéi si kuerz dono erëmkoumen, huet d'Chloé voll Freed matgedeelt, A Joka, mir kënnen dengem Brudder hëllefen! Hie gëtt an zwee Deeg operéiert a seng Wonne gi versuergt a geheelt. Duerno kann hien dann erëm a e ganzt normaalt Liewen ouni Suerge féieren. Meng Famill an ech hu vu Freed haart gejaut. A sinn duerch d'Duerf gelaf an all d'Leit hunn ons komesch bekuckt. Wéi mir awer verzielt hunn, wat geschitt war, hu se alleguer well duerjernee gedanzt. No zwee Deeg ass de Kadi operéiert ginn, alles ass gutt verlaf an zwee Méint duerno konnt hien endlech erëm heem kommen. Deen Dag, wou de Kadi heem koum, hu mir ons alleguer ganz vill gefreet. De Kadi gouf am Spidol gutt versuergt a mir hunn all der Infirmière Greta, déi sech besonnesch léif ëm mäi klenge Brudder gekëmmert huet, ganz häerzlech Merci gesot. Och d'Chloé an de Christian si bei ons bliwwen, bis de Kadi erëm huet däerfen heemkommen a si hunn an där Zait vill am Spidol ausgehollef. Awer elo koum d'Zäit fir Äddi ze soen, ëmmer méi no. Ech war ganz, ganz traureg. Mee dunn huet d'Chloé gemengt, Léift Ayoka, ech hu gëscht den Owend mat dengen Eltere geschwat, d'nächst Joer däerfs de ons erëm besiche kommen, wann s de wëlls. Ofgemaach? Ofgemaach! hunn ech just nach erausgritt a konnt vu Freed bal net méi schwätzen. Ech freeë mech immens drop, d'nächst Joer endlech emol erëm. Äert flott Land besichen ze kommen. Voilà, hei ass d'Enn vun der Geschicht an lo kommen nach puer weider Erklärungen Zum Waasser an zu Perséinlechkeeten aus Afrika. Waasser ass d'Liewen! Waasser ass eng transparent a quasi faarflos Flëssegkeet, normalerweis ouni Geschmaach an och ouni Geroch. Obwuel, jee nodeem vu wou d'Waasser hierkënnt, kann et ee besonnesche Geschmaach hunn. Proppert Drénkwaasser ass Luxus, dat solle mir eis emol bewosst ginn. D'Recht op Zougang zu propperem Waasser ass den 28 Juli 2010 vun der Vollversammlung vun de Vereenten Natiounen als Mënscherecht unerkannt ginn. D'Vereenten Natiounen hunn 1993 den 22 Mäerz als den internationalen Dag vum Waasser deklaréiert. Léif Kanner, iwwerleet emol, wat een alles mat Waasser ka maachen. Et drénken, jo. Sech wäschen, jo. A wat nach? Hei e puer Zaubertricken. Hei deen éischten. Fëll Waasser an e Glas, huel Liewensmëttelfaarf aus dem Bakerayon am Geschaff a schëtt déi dran. Stell eng wäiss Blumm, Tulp oder eng Margréitchen oder eng Rous, dran a waart a kuck wat geschitt. Hei nach en zweeten Zaubertrick, Huel en Teller, lee Watt oder Kichepapeier drop a schëtt e bësschen Waasser drop. Schëtt duerno Som vu beispillsweis Cresson drop. Pass op, kuck dass d'Pabeier oder d'Watt gutt fiicht bleift. Kuck all Dag wat geschitt. E klengt Wonner, aus dem Som entsteet gudde Cresson fir op d'Zalot. Du kanns och e puer Bounen oder Ierbessen drop leeën. Wat stells du fest? Aner Saach, Waasser ka fest sinn, da schwätze mir vun Äis. Äis, dat schmëlzt, gëtt Waasser. Schnéi sinn Äiskristaller. Waasser ka gasfërmeg sinn, dat geschitt, wa mir Waasser an engem Dëppe kachen, iwwer 90 Grad Celsius, da schwätze mir vun Damp. Wann den Damp dann nees kal gëtt, bilde sech kleng Drëpsen, zum Beispill um Deckel vum Dëppen, a mir schwätze vu Kondenséierung. Anert Beispill, Wann s du am Buedzëmmer bass, d'Dier an d'Fënsteren zou sinn an du dech duchs, da leeft de Spigel un. Waasser ka flësseg sinn, da kënne mir et drénken oder eis wäschen. Distilléiert Waasser ass Waasserdamp, deen ofgekillt ass. Dëst Waasser gëtt oft geholl fir an d'Streckeisen ze schëdden an domat ze strecken. Am Duerchschnëtt brauch een Europäer 120 Liter Waasser pro Dag fir den eegene Gebrauch, Duschen, Spullen, Wäsch maachen an esou weider. Cool! Hues du eng Iddi fir Waasser ze spueren? Zum Beispill duschen amplaz sech an d'Bidden ze leeën oder? Beim Zännwäschen d'Waasser net konstant lafen ze loossen. Eng Spullmaschinn verbrauch manner Waasser, 6 Liter, wéi wann een op der Hand spullt. Am Buedzëmmer ginn et speziell Spuerduschkäpp déi 6 bis 8 Liter Waasser pro Minutt amplaz vun engem normalen, dee 16 Liter verbraucht. Bei der Toilette kann eng Waasserstopptast och Waasser spueren. Um Lavabo kann och e Krunn mat engem spezielle Reegeler dofir suergen, dass ee manner Waasser brauch. Oppassen, E Krunn, deen drëpst, muss gefléckt ginn, well do geet vill Waasser verluer. Am Summer, wann d'Waasser méi knapp ass, Soll ee spuersam dermat ëmgoen, zum Beispill op d'Autowäsch verzichten? D'Waasser an engem Swimmingpool soll och net ze oft gewiesselt ginn, am Handel ginn et speziell Filteren, déi d'Waasser propper halen. Am Gaart ass et besser, mat der Strenz ze nätzen amplaz mam Schlauch. Am beschten ass et, d'Reewaasser, dat opgefaang gëtt, ze benotzen. Dat Waasser ass net esou haart an eegent sech besonnesch gutt fir Planzen. D'Waasser aus dem Aquarium ass och super gutt fir Planzen. Cool! Wanns de wëlls schéi Planzen hunn, dann net se all Woch. An Afrika leeft Waasser net einfach aus dem Krunn. A ville Regioune ginn d'Leit Kilometeren, fir Waasser aus engem Pëtz ze huelen. Si droen dann 5 bis 10 Liter an engem Kanister oder Behälter, meeschtens op hirem Kapp, heem. Dat dauert dann oft méi wéi e puer Stonnen éier si erëm doheem ukommen. Wann een dat vergläicht mat deem wat mir hei verbrauchen, uh! Mierwaasser schmaacht salzeg, bei Waasser aus engem Floss oder aus engem Séi oder aus der Leitung schwätzt ee vu Séisswaasser. Oppassen, et ass awer keen Zocker dran. Déi chemesch Formel ass H2O. Wousst du, dass ee Mënsch ouni Iessen 20 Deeg, ouni Waasser awer nëmme 4 Deeg iwwerliewe kann? Du solls all Dag 1,5 Liter drénken. Sportler mussen allerdéngs méi Flëssegkeet zou sech huelen. Wichteg ass, dass mir all Dag vill Waasser drénken, dat hält eis gesond. Mineralwaasser, Spruddelwaasser, Leitungswaasser, alles fir ze drénken. Mierwaasser a Waasser aus engem Floss däerfe mir net drénken. D'Waasser gëtt hei am Land am Laboratoire vum Waasserwirtschaftsamt streng kontrolléiert. Cool! U wat denks du, wann s du dat Wuert Waasser héiers? Wat kann een alles mat Waasser maachen? Jo, natierlech eng Äisglace maachen a wat nach? Léif Kanner, hei léiere mir e puer wichteg Leit kennen. Den Nelson Mandela, gebuer den 18 Juli 1918 a Südafrika a gestuerwen de 5 Desember 2013, och a Südafrika. Hien huet 27 Joer vu sengem Liewen als politesche Gefaangenen am Prisong verbruecht. Wéi hien 1990 fräikomm ass, huet hien an enger Ried virun 120.000 Spectateuren ëffentlech iwwert eng Politik vun der Versöhnung a fir d'Mataarbecht fir fräi Wale geschwat a fir d'Stëmmrecht fir jiddereen opgeruff. Vun 1994 bis 1999 war hien den éischte President vu schwaarzer Hautfaarf a sengem Land. Hie gëllt niewent dem Martin Luther King an dem Mahatma Gandhi als wichtegste Vertrieder am Kampf géint eng weltwäit Ënnerdréckung vun de Schwaarzen. 1993

Hie war en amerikanesche Biergerrechtler vun afrikanescher Ofstamung. Hien huet sech agesat fir d'Gläichberechtegung a géint Rassentrennung an de Südstaate vun den USA. Hei war alles strikt getrennt, d'Schoulen, d'Kierchen, d'Gebailechkeeten, d'Busser, D'Zich, d'Toiletten an d'Lavaboen. Als Kand huet hien net däerfe mat sengem Noper spillen, well hien eng schwaarz Hautfaarf hat. Hie war staark vum Mahatma Gandhi geprägt. Ufank 1960 huet hie fir Gewaltlosegkeet als eenzeg realistesch Méiglechkeet fir eng Verännerung gesuergt. Bekannt gouf an deem Zesummenhang dat Lidd We Shall Overcome, gesonge vum Joan Baez. dat als Hymne vun der Biergerrechtsbeweegung gegollt huet. Den 28 August 1963 hu sech méi wéi 250.000 Mënschen, dorënner 60.000 Wäisser, un enger friddlecher Demonstratioun bedeelegt, dëst ënner der Féierung vum President John F. Kennedy, dee leider den 22 November 1963 bei engem Attentat erschoss gouf. De véierten Abrëll 1968 gouf de Mahatma Gandhi och bei engem Attentat erschoss. Hie gëllt bis haut als Märtyrer. Wéi hie begruewe gouf, ware 50.000 Leit op sengem Begriefnis. Hie gouf oft mam Abraham Lincoln verglach. Béid Männer hu sech staark fir d'Mënscherechter a gläich Chancë fir afro-amerikanesch Bierger agesat. 1964 krut hien de Friddensnobelpräis. De Mahatma Gandhi, gelieft vum zweeten Oktober 1869 bis den drësste Januar 1948, als indeschen Affekot, deen zu London studéiert hat an duerno zeréck an Indie gaang ass, war hie mat der europäescher Mentalitéit vertraut. Wéi hien dunn 1893 an am Zuch vun Durban op Pretoria mat engem Zuchbilljee an éischter Klass wollt fueren, gouf hie vum Zuchschaffner, opgefuerdert sech als Passagéier vu schwaarzer Hautfaarf an de Waggon vum Gepäck ze setzen. Hien huet sech geweigert an ass kuerzerhand aus dem Zuch geflunn. Hien huet decidéiert sech a Südafrika géint d'Rassendiskriminierung a fir Gläichberechtigung anzesetzen. Aacht Joer huet hien dowéinst missen am Prisong verbréngen. 1902 ass hie fir ee Joer zréck an Indie gaang an huet zu Bombay eng Affekotskanzlei opgemaach a sech fir d'Rechter vun den Inder géigeniwwer der Kolonialmuecht agesat. Duerno ass hien nees zréck a Südafrika op Johannesbuerg gaang. 1930 an 1931 huet hien zu London an zu Genf u wichtege Konferenzen deelgeholl. Hie war weltberüümt an als Virbild unerkannt. Hie gouf 12 Mol fir de Friddensnobelpräis nominéiert. Och hie gouf bei engem Attentat den 30 Januar 1948 erschoss. Dat Wuert Sati Agraha gouf vum Gandhi geprägt a bedeit, d'Kraaft vun der Wourecht, der Léift a Gewaltlosegkeet. Hei e puer Zitater vum Gandhi, Sief du selwer d'Verännerung, déi s du dir fir dës Welt wënschs. Aarmut ass déi schlëmmste Form vu Gewalt. Gewalt ass d'Waff vum Schwaachen, Gewaltlosegkeet déi vum Staarken. Et behandelt ee säi Feind oder Géigner wéi ee Frënd. Et bekämpft een deen net den Diwwel mécht, mee d'Diwwel selwer. An hei, léif Kanner, kënnt der na puer Biller faarweg molen. Vill Spaass! Hei gesitt der nach e Flyer vun alle Bicher déi bei LuxArt erauskomm sinn. Vill Spaass!